Nawu wa xivangelo na vuyelo i nhlokomhaka ya hina ya siku ra namuntlha hi Xinghezi va ri the law of course and effect i milawu leyi nga hi vakokwana wa hina khale ka matiko etikweni ra Magibita. ku nga vutlhari lebyi nga tswariwa emakhumbini ya ti-pyramid lebyi byi nga ku nyikaka swintshuxo eka swiendlakalo swo tala swa laha misaveni nhlokomhaka leyi yi ta na doctor Nkateko E Mabunda loyi ku nga a senior lecture eka yunivhesiti yin'wana kwala Afrika-Dzonga. a tlhela futhi a va a professional engineering technologist ni ve na ku navela ku nghena ka timhaka leti ta tidyondzo ta vutivi bya lomu hi humaka kona hi ku vona leswaku ingaku ku na ku lahleka nyana ku na mbhovo lowu nga pfuleka mayelana na vulavisisi bya vuxokoxoko. so ni tshemba ku ni ta va na xiave eka nhlokomhaka leyi tanihiloko ni hlamuserile hi ta tirhisa nawu lowu wa xivangelo na mbuyelo lowu nga thyiwa ku i xilotlela xa vaprofeta eka Emerald tablet ya vu khume na mbirhi Emerald tablet leswi ngo fana na. Bibele ya vakokwana wa hina tibuku ta switsundzuxo eka vakokwana wa hina so hi vona ku nawu lowu wu nga hi pfuna hi ku languta ku ri vito Machangana or Matsonga hi rini leri nga lungha ri lunghela vahi so nawu lowu ku hi ta kota ku wu tirhisa a hi tweni ku wu vula yini. Tiva wena munhu leswaku hinkwaswo swa nkarhi lowu taka i buku leyi pfulekeke eka loyi a kotaka ku hlaya. Vuyelo hinkwabyo byi ta humesa swivangelo swa byona tanihi leswi vuyelo hinkwabyo byi humaka kusuka eka xivangelo xo sungula. ti va ni vumundzuku a byi tshamisekangi kumbe ku tshamiseka kambe bya hambana tanihileswi xivangelo xi tisaka mbuyelo languta eka xivangelo ta xi tisa naswona hakunene u ta vona leswaku hinkwaswo. swi tirha ku na vuhundzuluxi la marito man'wana a ya vonaka ya ya twala kahle but eku heteleleni swi vula ku ku hi languta leswi humelelaku namuntlha swi nga hi byela leswi nga humelela matolo hi ku ya hi ti-pattern. ene swi nga hi byela leswi nga humelela swi nga ta humelela xa mundzuku lero loko hi ku history ya Matsonga Machangana a yi tsariwangi hi mfanelo hi nga languta eka swiendlakalo swa sweswi swi ta hi komba loko hi swi twisisisa ku hi huma hi ri kwini a hi yeni mahlweni . la ku hlamuseriwa swo sweleswo ku hi ku languta xivangelo or mbuyelo lowu u nga ka wo u nga kota ku vhumba leswi humeleleke emahlweni kumbe leswi nga ta humelela ku ya . ku ya emahlweni hi marito man'wani u nga kota ku vhumba leswi humeleleke ndzhaku na leswi nga ta humelela ku ya emahlweni ku na nhlokomhaka yin'wana leyi nge hanya emisaveni ya mavunwa hikwalaho ka tidyondzo ta me. mi nga yi languta yi nga kota ku mi pfuna ku mi vona ku leswi nga tsariwa etibukwini i ntiyiso swin'wana swi sohasohiwile swin'wana a swi sohasohawangi kambe hina hi mavulavulelo ya hina hi na ku sohasoha hi vula leswi hi vonaka swi ta hi nyika eku ntshunxa ka swikongomelo swa hina. laha dzongeni matimu ya ya hina ya sungule ku va etibukwini hi nkarhi lowu ku nga fika ti-missionaries minkarhi liya ya le ndzhaku a yo hlayiwa hi vakokwana leswi nga hetelelaka swi va na swihoxo exikarhi na kwala ka ti-missionaries loko va na voho va pfilunganya swi nga va swi ve kona. so hi nge languti ngopfu ka matsalwa ngopfu hi tala hi to nghena katsongo ivi hi languta ka ti-pattern hi vona ku ti hi komba yini a hi languteni ku va ku lulama ka mavito lama Vatsonga Varhonga Vantshwa Machangani laha hi kuma pattern ya va. va va eku heteleleni ku va na rito leri nge ma ni tiva ku vanhu lava xihlovo xa vona i xin'we va kumeka ndhawu yin'we so loko u languta ba liya i fambelana na vanhu loko hi vulavula a hi ri mano hi ri vanhu so. Eka varhonga, i vanhu va varhonga, i vanhu va vantshwa, i vanhu va vatsonga. Mara hala ka Machangana ku na swin'wana swi hi nyikaka ntlhontlho swinene ku rito leri a ri fambelani na mavulavulelo ya xihlovo. xa laha swi humaka kona mi tsundzuka ku xitshwa Xitsonga Xirhonga na xona Xichangani i ma i ma tindzimi leti fambelanaka hi ku vulavula mara hala ka Xichangana va ri Machangani a va ri Vachangani. va leyi fambelanaka na vanhu hambi ku ri va maakelani ku nga Vapedi va ri Vapedi vanhu va va va two Vapedi a va ri Mapedi ko va ntsena etikweni ra le KwaZulu laha u nga twa ku va ku Mazulu leswi vulaka ku rito leri Machangana. ri thyiwe hi munhu loyi a a vulavula Xizulu so i ntiyisweni i ra xi ta xi famba i munhu loyi a nga ta a fika a hlasela a luvela a thya a ku Machangani. so a hi rona rito leri ra le timitweni marito ya timitsu hi woho lama ya vulavulaka hi vanhu so hi nga ya na yo emahlweni e mhaka leyi hi vona hi ku loko ya ha languta la swi le rivaleni ku eka ririmi ra hina hina loko hi nga ri Mazulu hi nga ri na vuxaka na MaZulu, rito ra Machangana ri nge vi ri hi fanerile. Ku na swihehlo swin'wana leswi vulaka ku rito Mutsonga ri sindzisiwile hi Maswisi van'wani va ku ha swa antswa u ti tekela rero lera ra ku sindzisiwa hi muntima kulorhi ku nga va ku ri ntiyiso a hi languteni ka pattern yin'wana. loko hi languta Vasotho va na vulavulo lero ra ku loko va vula vanhu vantima hi ku angarhela va ku i Vasotho. and then na Mazulu va na vulavulelo leriya ra ku loko va vulavula e munhu wa ntima va ku i Muzulu leswi hi hlamusela yini ku masiku ndzhaku e mianakanyo ya vanhu a yi gomile a ku nga ri na vuhlanganisi vanhu a va swi teka ku tiko ri helela lomu va tshamaka kona so loko va ta hambanyisana marito lama ya Vasotho na Mazulu. a a nga tirhisi ku hambanyisa tinxaka hikwalaho va vulaku munhu wa ntima va ku Musotho so a ri nga ta hambanyisa Muzulu a ri nga ta hambanyisa Mutsonga hi ndlela yihi leyi a va ti hambanyisa hi yona a va tirhisa tinyimba vanhu va khale ku ti hambanyisa vahlave, vahlengwe, valantswa so loko u vulavula u huma etikweni ra vahlave a wu ri muhlave eh u vulavula ku fana na vahlavi so eku fikeni ka wona maswisi va lave marito ka hinkwato tinxaka hayi Vatsonga ntsena va lave marito lama ya nga ta hi ku se vuhlanganisi a byi kula leyi nga ta avanyisa tinxaka ivi Mazulu, Maxhosa, Maswazi va tlula na vuNgoni. Vungoni i rito leri a ri tirhisiwa eka tihomu swifuwo ku nga swifuwo na mimoya ri lo qambhiwa hambi ku ri Xisotho loko ri nga va ri ve koho mara ri navisiwile ra fika na le ka Vatswana Vatswana a swi fambelani na Sotho mara na vona va hetelele va nghenisa kwalano so Xitsonga na rona ri nge vi ri hlawuriwile. ri vekiwa tlhelo na roho ri nyikiwile ku ya wu fambelana na ndhawu leyi va kumakaka koho va nge hi le dzongeni ku nga marito lama hina a hi ma tirhisa hi lo pfuna ku va ku pfuneta ku hlawula hi ndlela yeleyo leswi nga tano na le ka tinxaka tin'wana so a ku na rito Vatsonga leri nga ambexiwa rixaka ro karhi swi humelele hinkwaswo ka tinxaka hinkwato. ku na buku leyi nge politics ideology and the invasion of Nguni invasion of Nguni wa yi vona mhaka invasion ri lo thyiwa ri lo tambiwa hi koho kwalano u nga vonaka ku rito. ri swi va fike ku ku se ku yini ku va ri to nghoni ri humelela leri a ri ro vula e mimoya na tihomu valungu valava va ri teka va ri tlhandleka vanhu so swa ku ambexiwa e vito a swi lo humelela ka rixaka ra Vatsonga ntsena i nawu lowu a wu ri kona so hi Vatsonga. hi na tinyimba ta Vatsonga leti ku nga Vahlave, Valambya hambi ku ri woho Machangana i nyimba ya lava va nga ta va huma va ri huma eKwaZulu-Natal a hi rixaka ra hina a hi languteni pattern yin'wana loko mo languta hi matshamelo ku vuriwa leswaku nkuna na mavundza va hambanile na Soshangana. ivi va amukeriwa hi tinxaka to hambana ta Vapedi loko wo languta matshamelo eka misava na tlhelo leri kumekaka va Mavundza hi nga vula ya hala ka va Ndhambi na Vadzumeri hi le kusuhi na kusuhi ku ku tlula ku ya hala Bushbuckridge ku nga na Mashangani nakambe vanhu valava va kumeka ekusuhi na Mapedi. So loko ku ri ku Mavundla na Nkuna a va yi pfumerile mhaka ya Soshangana a va ta va va ve kusuhi na yena tanihi voko ra yena swi ti komba kahle leswaku vona va tlhelele eka mindhavuko ya vona hi laha va nga tikuma va tshame na Mapedi. yin'wana mhaka yi nga vulavuriwangiki ka nhlokomhaka leyi hikwalaho ka yini rito ra vuchangana ri ve na ndhuma vanhu va ve na ripfalo ripfalo leri nga suka kusuka eka rixaka leri ku ya eka leri leswi hi xilungu va nge from generation to the next mara loko hi languta ti-pattern laha hinkwato. kusuka ka mavitanelo ya mavito hi nghena eka mavito lama nga tisiwa hi va Swiss hi ta nghena hi tindhawu lomu hi kumekaka kona a ku na nhlamuselo ya ku kombisa vutumbuluki bya rito Xichangana eka ndhawu leyi. ya laha Mozambique na South Africa yi tikomba kahle ku i rito leri humaka eka va ta vafambi lava va nga ri va ngo ri rhwexa eka tinxaka to karhi so hi ku katsakanya hinkwaswo leswi vuriweke i xikombiso xo. i xikombiso xo engetela matimba lama so hetiweke so hi lunghisa matimu hi tindlela leti ti-pattern ti nga xopaxopiwa na ku dyondziwa hi vukheta so swiendlakalo u nga swi dyondza ivi ka swiendlakalo leswi u swi tirhisa ku lulamisa matimu hi vonile mhaka vanhu. leri fambelanaka na Vantshwa, Varhonga, Vatsonga, kambe Machangana ya fambelana na rito Mazulu, Machangana. Ene ya mahlweni ka tindhawu laha ku kumekaka swikombiso swa Vatsonga ku nga va ka Nkuna na va ka Mavundla va le kule na le va ka Soshangana. hi ti-pattern teto leti hlamuselaka ku ku endleke yini masikwini lawa inkomu.